eka Holobye Manana Stella Ndabeni-Abrahams, eka Mutivi-nkulu Profesa Bushe Nkondo, Nhenha eka Timhaka ta Dyondzo ni Vurhangeri eka tona, wena Mutshama-xitulu wa Ntlawa wa Rixaka, eka n'wina vamabyeletela, n'wina vahlanganyeti, n'we va Ntlawa wa Rixaka, hinkwenu ka n'wina. Eka n'wehe va mbanga xona, wena Madzenga lowa Mulodzwi, na wena Ntiyiso lowa Muhlave, eka n'wina vagingirikani, n'wina vakorhoki va hina, n'we va khampani ya Ntiyiso Consulting, eka nkulukumba Chris Marhole Mjara rikwerhu, Wena makhoma tomu le ka nhlengeletano ya vuhaxi ya Afrika-Dzonga. Eka nkulukumba Khathu Makwarela wa Kololo, wena Mabuyandlela, we u nga hi tswalela mativula ya hina. Eka n'wina tinyeleti ta hina, n'wina vatlangi, vanjhiniyera, vayimbeleri ni vahlanganisi va tintambu ni malambhu va ntlangu wa Giyani Place of Blood. Ndza mi losa. Ndzi mi losa hi un'we un'we loko a nga ri khwiri xitende xi tikaka a ndzi ta pulupundza etsurini eku kombisa ku vonga kwanga. Renti ri swona loko va yi thyile vito ra Giyani, xi nga xin'wana xa swihlovo swa ngati ya vuhlonga, hikuva e vuxaka bya hina a hi vuxaka bya ngoti, i vuxaka bya ngati. Ngoti hambiloko yi lo mahiwa hi xikwemba, lexo tsindziyela ya swi kota ku tsemeka kambe ngati a yi tsukuleki hikuva yi tsutsuma exiheleni hi vunene giyani i xikombiso ni xifaniso xi ri xin'we ntsena xa swisaka ni swihlovo leswo tala swa vutsonga Hi mpfhuka ni mukerile mahungu ya ntlangu wo sungula wa Xitsonga wa le ka thelevhixini wa Giyani Flesh of Blood, ndzi sungurile ku lorha. A ndzi lorha ndzi ri eku lorheni. Norho lowo sungula wu rhurhela lowa vumbirhi, lowa vumbirhi wu vukarha lowo sungula. kutani mbilu ya mina yi khapa-khapa hi ku nyoxa. Ndzi ri, A ndzi lorha lero na lorha, ndzi lorha ndzi kondza ndzi luta hi ku langutela ntlangu wa Giyani Place of Blood. Enorhweni wa mina ndzi hundzukile xindzingiri lexi vembaka exibakabakeni. na xi pfundrile mahungu lawa yo xonga ya ntlangu wa Giyani tiko ra ngati. Ni hahile ni ya fika le ka Tembe, ni le ka Maputsu, ni le Xinavani, ni le ka Matsolo, ni le ka Magudu, ni le Nhlamankulu, ni va sumerile hinkwavo, na le Zimbabwe wa Dzonga ndzi yile ni ya vikela matiko, ni ya va vikela matiko ya hina, hambi le n'walungu wa KZN. Lomu vanyingi va ka hehe va nga banga kona, me n'waxindzingiri ndzi hahile ndzi ya va byela. Leswi nyamuntlha ma ni ku mi ni vonaka ndzi nga lo dziribya la ni mahlweni ka n'wina, ndzi sumela ka n'wina switori swa Joni, ndzi vekela ka n'wina swidyondzeki swa rikwerhu, tihosi ta rikwerhu, ku hlaya n'wina hi mavito hi loko munhu khwiri ri lo ndlangu. Ni mi vikela hinkwenu ni ri hi yoloye n'wana n'we tinkambi ta rikwerhu ta tolo na ta tolweni eka n'wina vatukulu va gombe na byavana n'wina swifuke swa nsilambowana hi loyi n'wana Mativula, Khondlani switsele mi n'wi vukarha, mi n'wi phakata marhama, hi yaloye Dedeya wa hina, vulani mi ku, Dee n'wana, dee! xa karhi xa deya xin'wana na xa leswi a ha ri kutsongo n'wana wa kona loko a pfa a tela hi vuxalapungani wu xukuleni kambe mi nga veli ku dlaya n'wana wa n'wina xivundleni xi ta mi wundlaku